कंघी बला एलै हन। बढ़िया सुन्दर सुन्दर कंघी। बड़ सुन्दर सुन्दर आइना। अपन सुन्दर सुन्दर मुँह के देखबै त बड़ नीक लगतै। लिबिस्टिक सेहो ल लिअ। आइना ल लिअ। आर हे जे चूड़ी बेचै छियै बड़ सुन्दर सेहो ल लिअ। आउ आउ अहाँ के अंगना में चूड़ी बला एलै हन। नाक बला एलै हन। कतऽ गेलियै हे माता बहिन सब बाप रे बाप कोइ नहि लगे है आय हे रे लिया ये हे ये दीदी सब बहिन सब हे देखियौ कते सुन्दर सुन्दर चूड़ी छै कते सुन्दर सुन्दर नाक वाला छै आउ ले लिया बड़ नीक लागत बड़ सुन्दर लागत अरे बाप रे लगै है आइ दिने खराब है तऽ हँ एकोटा बौनी नहि भेलै हन कोइ कस्टमरो नहि भेलै आब की करियै हँ लगै है सामना में आके के बाजे छै एते हे कान में के ले लिया ये आव आव आव कथी कथी रखे छियै आय बेचना रे बेचनी ये रे तू ई गाँव में की करे छी रे गै की कहियौ गै रेचनी, की? तोरा प्यार मे हम कहाँ कहाँ नहि भटकलियौ, की की नहि केलियौ। हैं, आइ सोचलियै हमर बेचनी पता नहि कोन गाँव मे हए। है न, आइ उहए बहाना हम ई सब कऽ के आ ई सब बेचए लगलियौ, कहीं न कहीं कोइ न कोइ गाँव मे तोरा से मुलाकात तऽ होबे करतौ। आइ फिर हमर प्यार जिन्दा भऽ जाएत।

आय रे तू हमरे चक्कर में एना भ गेली हाँ रे गे की करतियो तोरे ला तोरे मिले खातिर आय तू आ तोरा से मुलाकात भइए गेलो ना इहा के बहाने आय रे त हमर बियाह भ गेले त तू अपन बियाह केना ने क ले ले केना बियाह करबे कर लेबे हैं केहन तू बात करे छही आगे हम तोरा से सच्चा प्यार बात करे छही हैं पता की तोरा- भेलो से तोरा से मिले खातिर हम की की नहीं केली आय जब अरे। तोरो इंतजार में तो हम एते दिन बैठल यो कोयली जका रास्ता पैरा तकत रहियो कि आब हमरा अथी लवर आयत आब हमर लवर आयत तू नहीं अयला लोग सब हमरा कहे छल हन से अ, पप्पा के जे बेटी जवान भ गेलो किया जवान बेटी के घर में बैठे ले छै तू नहीं जाने छी कि जवान बेटी सबके आंख पर रहे है ओहे ला हमर बाबू बियाह क देलक कते दिन बैठती रहे हमरा घर में बता अब छोड़ जे भेलो से भेलो गे बेचनी हाँ बोल ना तोरा बिना अब हम एक रत्ती मन नहीं लागे हमरा एक काम कर ना बोल ना अब तू छोड़ के चल ना हमरा साथ में रे पागल हो गेल हन रे केना हम छोड़ के चल जाओ हम ससुराल आय गवा घरवा हमरा की कहत समाज हमर बाप माय मुंह देखाबे काबिल कहीं रहतै तू हमरा कोन बुद्धि दै छै देख बेचनी अब देख तोरा बेचनी। बिना हमरा बिल्कुल नहि नीक लागै हौ कन आय नीक नहि लागे हो तऽ हम नहि किछो जानै छियै मगर हम अपना बाप माय के नाक नहि कटायब बोल ना आगे की कहै लए चाहै छै हमरा देख बेचनी हूँ आब तऽ हम ई सामान बेचै लए आयल छलियौ है न एक काम कर ई सामान तू ही राखि ले

अच्छा ठीक छै चल मन तोरा मन भुलावे के चलते हाँ। हम थोड़ा सा तोरा से बात कर ले छी चल ना कत्ता पता हो ना हम ससुराल में रहे छिए ना हाँ। केनियो से कोई देख लेते त केते बदनामी वाला बात नहीं नहीं होतै, सही तोरा बात पता सही हो ना बात छी अरे नहीं नहीं नहीं नहीं हम तोहर बदनामी होई देबो हैं चल चल चल चल ई ल ले ई ल ले अच्छा रख एतै कर रहे दे ना एतै नहीं के एतऽ से कोई लऽ के चलि कोई जेतै नहीं लेते रही ना रह चल होतै तनी से हम देखो हम तनी से ना बतिएबो तोरा से हाँ हाँ ठीक छौ ना बैठ ना बैठ ना आगे ठीक बैठने हाँ आगे तोरा बे हमरा बिना तोरा केना मन लागे छलो गे एको रति याद नहीं भेलो रे की कहियो मन तऽ तेहन लगै छलौ ने जे मन होइ छलौ जे प- पंछी रहती ने तऽ उड़ि के तोरा लग चलि जैती ओरा बुझलियै मर की कहियो मजबूर छलियै हम आशा परि एते खोजलियो तोहर ई आब अयबे तू आब अयबे तू इंतजार करते करते थाकि गेलियो तू नहीं अयले ए बुचनी बुचनी ये बेटी ई नहीं छौरी कतऽ चलि गेलै

ए बुचनी नहीं तो हम कहीं होटल हाँ? में रहो बुझनी ए गे बुचनी गे गे की बोले के गे के छौ गे ई के छौ के छौ ई गे बाज नहीं के छौ बाबूजी ए बुचनी बाबूजी हां हम एकटा बात अहाँ से छुपैले छलहुँ अरे की छुपै जाय के छौ से बता ना बाबूजी शादी से पहिले ना हमरा एकरा साथे चक्कर रहे बुझलियै चक्कर रहो हाँ बे कोन चक्कर गे ई हमरा से प्यार करे छले हम एकरा से प्यार करे छले प्यार करे छली तू हाँ, हम दोनों के प्रेम करे छलिए एक तो तू दूसरे- बजली गे कहियो बजने रहे हैं हम की बजतिए रहे बाबूजी हम की बजती रहे कोन मुँह से हम बजती रहे से अहाँ हमरा कहू ने कोई अपन लड़की चाहे जे हमर इज्जत अथी होय हैं से तो बात बुझलिए आखिर छै के ई हमरा घर हम छी लंका छै हम छी बेचना बेचना हम दुनू एके गाँव के छियै आ बहुते दिन से प्यार करे छलियै हम चलि गेलियै परदेश आ एकर शादी एकर बाबूजी जे कऽ तू देलकै। हमरा ना कटेबे जे बुढ़ारी में गांव में बाजे वाला नहीं रहे देबे तू है नहि बाबूजी, हम अरे नाक बाबू नहि की कटाबे। कहे छै तू तो हमर बुझ सर्वनाश क देले समाज में ककरा आगू हम मुड़ी उठाब जे नहि बाबूजी अहाँके मूड़ी ओनाहिते रहत जेना है अभी ओनाहिते रहत बाबू अरे बाप रे ई की तू जुल्म करै छै हाँ? नहीं हम कुछो जुलुम नहीं करे छी बाबूजी बहुते दिन के बाद ये एली ना ए गांव में बेचला तो एक आवाज हम सुनलिए बेचना के तो हम निकल के अलिए बाहर जोगे भगली ऐसन कोई बात ना है बाबूजी अहाँ गलत नहीं समझू बाबूजी की कहियो हम जही ना था पहले पवित्र रही अभी वो नहीं थी है पवित्र बुढ़ापा में जिंदे जिंदे तू मार देवे नहीं नहीं हैं? बाबू कह तो तू केते बड़का जुल्म कऽ रहल चाहिए नहीं बाबूजी गलती भ गेल हमरा से अब गलती दोबारा नहीं दोहराब बाबूजी ठीक छै बाबूजी सुन बेचना अब तू हमरा लग कहियो नहीं अइहे समझले ना ई गाँव के तू भूल जो जो जतऽ छले ततऽ तू रहिए जो

हँ बाबूजी गलती भऽ गेल नहि तऽ बेटी के नाम पर कलंक छ भऽ जेबे तू बुलै कि लोग बेटी जन्मे नहि छोड़ि देते एहन एहन जो बात बाबूजी, हेतै तऽ जैसे पहिले अहाँके इज्जत से सर ऊंचा रहे बाबूजी प्रतिष्ठा रहे ओहन अथी हमेशा रहत बुझलियै आ गलती हमरा भऽ गेल हमरा माफ कऽ दिअ देख गलती भऽ गेलो एहन गलती जुन करिहे एहन गलती नहि करिए नहि तऽ बाप के पहक नीचा भ जेतौ नहि बाबूजी अहाँ एना नहि मारी बाबूजी ठीक छै घर के काज धंधा कर हम कनी दलान पर देखने आबै छियौ लेकिन भूल के बापक बात नहि बिसर नहि, नहि बाबू। हम जाइ छियौ बुझलही ठीक छै बाबूजी